Сәлам, сәлам, дуслар! Без, Көмеш кыңгыраулар, бүген Яр Чаллы шәһәренең 29 нчы татар гимназиясенә кунакка килдек. Биредә 26 ел дәвамында Заман видеостудиясе эшләп килә. Шунысы кызык, дуслар, шушы видеостудиягә Көмеш кыңгырауга иң күп подписка ясаган өчен иң беренчеләрдән булып видеокамера бүләк итәләр. Һәм безнең бүген бирегә килүебезнең төп сәбәбе, Милли мультфест республика балалар кинофестивале җиңүчеләре булган шушы Заман видеостудиясендә шөгыльләнүче балалар белән тагын да якыннанрак танышу. Видеостудиягә йөрүче балаларның берничәсе биредә һәм без алар белән бүген тагын да якыннанрак танышачакбыз һәм дә инде шушы иҗат төркеменә үзебезнең сорауларыбызны бирәчәкбез. Кызлар, сезне чын күңелдән җиңүегез белән тәбрик итәбез. Сезнең бу беренче генә җиңүегез түгел, шулай бит? Әйе, бу безнең беренче генә җиңүләребез түгел. Менә инде стендта да безнең җиңүләребезне күрә аласыз. Ә хәзер, кызлар, соңгы җиңүегезгә күчик. Тик-токта Заман вә мирас дип атала сезнең шушы фильмыгыз, әйме? Кыска метражлы фильм дип әйтергә кирәк аны. Гомумән, озак төшердегезме сез бу фильмны? Без бу кыска метражлы видеоны өч көн төшердек. Ә бу видеофильмны сез кайларда төшердегез? Ә, без бу видеофильмны Мирас дә заман ә, дигән фильмны ә, мәктәп буйлап төшереп йөрдек төрле-төрле җирләрдә.
Һәм ә, исегезгә төшерегез әле шушы фильмны төшергәндә ә, иң охшаган урыны дип әйтик фильмның кайсы булды икән? Ә, иң охшаган ә, урыныбыз ул залда иде. Ә, без анда рәхәтләнеп биедек, ә, кызык итеп ә, видеоларны төшердек. Фильмның кайсы сюжетын, кайсы өлешен дип әйтик, сезгә төшерү авыррак булды? Авырлык булмады, без аны җиңел, рәхәт итеп төшердек. Кызлар, егетләр, шушы кыска метражлы фильмда кемнәр төште? Гомумән, шушы фильмның геройлары кемнәр икән? Бу фильмда ярты мәктәп катнашты. Төп геройлар минем классташларым булды, бишенче А сыйныфыннан укытучылар булдылар. Вахтер апа, идән юучы апалар, ашханәдә эшли торган апалар булды. Һәм тагын без катнаштык, унынчы А сыйныф укучылары, тугызынчы А сыйныф укучылары һәм бөтен мәктәп әйе, катнашкан иде. Атрибутларга килгәндә, сез аларны кайдан алдыгыз, кайдан җыйдыгыз?
Мин әбинең өендән алдым.
Нәрсә алып килдең син аннан?
Тастымал чиккән. Атрибутларга килгәндә инде без барлык мәктәптән эзләдек, эзләдек бу дигән булсак та була инде. Музейдан, кайбер кешеләр авылларга кайтып, барлык авыллардан җыйдык. Читекләр, чиккән тастымаллар, калфаклар, барлык шундый милли татар халкының әйберләре. Ә менә сез инде шушы фильмның геройлары буларак, анда катнашкан кешеләр буларак әйтегез әле, сезнеңчә, иң кызыклы момент шушы фильмда кайсы төштә микән? Гомумән, фильмнарда күчеш урыннары иң кызык моментлар буладыр инде ул. Менә шул арбадан безгә малайлар күлмәкләрне ыргыткан вакытта, күлмәкләр видеокамерага да төшеп калган вакытлар булды. Әллә ничәнче тапкырдан гына килеп чыкты ул, дөрес иттереп, менә шулай. төшерүләр. Ә яңадан шушы видеостудиягә әйләнеп кайтсак, биредә безнең э, иң талантлы, иң актив балалар дип әйтергә кирәк. Шушы мәктәпнең җыелганы име? Һәм шушы студиядә һәр кешенең үз вазыйфасы бардыр. Шулай бит, кемдер оператор, кемдер режиссер. Әйдәгез, үзегез белән якыннанрак таныштырып китегез әле. Кем нинди роль башкара? әлбәттә, үзебезнең видеостудиябездә һәрберебезнең үз вазыйфасы бар. Менә безнең Рузана, ул фотографыбыз. Нияз, видеооператор, мин үзем корреспондент буларак эшлим видеостудиябездә. Аделя безнең социаль челтләрен алып бара. Һәм инде безгә алмашка менә алдыгызда утыручы яшь буыныбыз үсеп килә. Хәзер инде алар артист буларак биеп җөрсәләр инде, безнең урынга алмашып алар корреспондент буларак киләләр. Фильмнар төшерүдән кала, шушы студия тагын нәрсәләр белән шөгыльләнә микән? Видеостудиябез белән төрле конкурсларга барып төшерәбез. Айга бер гимназия яңалыклары чыгып бара һәм дә инде шәһәр күләм чараларда да катнашып, аларны төшереп барабыз. Һәм сез аларны кайларда урнаштырасыз? Безнең социаль челтәрләрендә үзебезнең гимназия төркемебез бар. Ул төркемгә инде 9 елдан артык. Без анда төрле-төрле булган мероприятиеләрне тыгып барабыз. Мин инде үзем э, бу группаны алып барам. Э, һәм инде анда 70 тән э, артык видеолар бар. Шушы видеостудиянең җитәкчесе Эльвира Рөстәм кызы белән аралашабыз хәзер. Эльвира ханым, котлыйбыз сезне шушы җиңүегез белән. Әйтегез әле, шушы фильм Җиңүдә нәрсә бигрәк тәтергеч булып санады микән? Ни өчен нәкъ тә менә сез беренче урында? Тәҗрибәмнән чыгып, шуны әйтәсем килә, һәрвакыт теге кабатланмаган, бер кешедә булмаган яңа төрле формат, яңа төрле контент, ул ничектер жюриларны да, тамашачыларны да үзенә җәлеп итә. Бу фильмны яшьләргә, балаларга кызыклы булган TikTok формасында төшерергә булдык. Фильмның эчендә фильм үзе башлана инде сюжет белән һәм тик-ток аның фильмның эчендә. Шушы зур фестивальдә җиңүегезне белгәч, сездә, җитәкче буларак һәм гомумән катнашучы балаларда ниндирәк эмоцияләр, хис-тойгылар булды икән? Ой, ул эмоцияләрне сөйләп бетерә торган түгел. Э, җиңүчеләрне башта әйтмәделәр, ә әйттеләр, хәзер җиңүче фильмны экранга чыгарабыз дип. Экран ачылып китеп, безнең балаларның Э, теге фильмдагы беренче сюжетлар башлангач, безнең ул э, дулкынлануны аны аңлатып бетерә торган түгел, күзгә яшьләр килде. Э, ә инде сәхнәгә менгәч, алар шулай ук инде грамотаны алганнан соң безгә жюридан жюри членнары әйттеләр, ә сезгә менә кызлар, әйдәгез биеп күрсәтмисезме соң дип, ә безнең кызлар бернинди әзерлексез, экспромтом алар биеп киттеләр.
Менә тамашачылар, әгәр дә сезнең шулай ук сәхнәгә менеп Ә, Беренче урын өчен сезгә ниндирәк бүләк тапшырдылар соң? Ну, бүләкләр инде Былай караганда саллы күренә. Э, безгә 100 мең сумга сертификат тапшырдылар. Э, гомумән алганда шушы видеостудиянең иң зур җиңүе сезнеңчә кайсы микән? иң зурысы һәм балаларга да миңа каласа бик каты истә калган җиңү ул безнең Мәскәү шәһәрендә э, Россия күләмендә өченче урын алуыбыз безнең телевидениеның Балаларны шушы видео төшерергә, фильм ясарга, сюжет эшләргә гомумән кем өйрәтә, аларның остазлары кемнәр икән? техник яктан именно менә камера белән эшләргә, аларны монтажларга, э, сюжетларына именно техник яктан ярдәм итә. Э, Илшат Хадисович Харисов, ул безнең 20 елдан артык э, гимназиядә эшли, менә именно видеостудиядә. Э, балалар белән э, сценарийлар язырга, корреспондентлар белән эшләргә, дикторлар белән эшләргә э, гомумән сценарийлар язып, э, режиссер буларак аларны э, куючы Мин үзем. Бу видеостудиянең дәвамчылары бар микән? Әлбәттә бар. Э, мин инде әйтәсем килә, менә бүгенге көндә безнең видеостудиядә шөгыльләнгән укучыларыбыз алга таба да үзләренең э, тормышларын шушы юлдан бәйләүче укучыларыбыз бар. Э, ул менә мәсәлән Идрисова Аделя безнең бүгенге көндә Күңел радиосында эшли Искандарова, Алина э, Татар радиосында эшли, э, Венера Юнусова безнең оператор кызыбыз иде, ул э, Казан культура институтында, шулай режиссура факультетында безнең белем ала, Динар Хузин шулай ук культура институтында шул юлны сайлады. Э, һәм инде Гатауллина Ләйсән э, безнең инде ул бүгенге көндә театр юнәлешен сайлап э, Камал театрында эшли. Заман видео студиясенең корреспонденты Азалия безнең каршыбызда. Азалия, менә әйт әле, син инде корреспондент буларак бик күп интервьюлар эшләгәнсеңдер. Иң күңелеңдә калган, билгеле шәхесләр арасында интервью алган кешеләрең бармы синең? Иң билгелесе булса, ул да булса инде безнең э, шәһәребезнең мэры Наил Гамбар улы Мәһдиевтан Россия матбугат көнендә Мэрыбыздан да интервью алырга туры килде. Гомумән, нәрсә белән истә калды? Мэрыбыз янында бергә бер шулай интервью алып, аның янында якын басып торулар истә калды инде. Гимназиябезнең видеостудиясенә мин 6-7 сыйныфлардан килдем. Ул инде бәләкәй вакыттан ук башланды. Һәм инде рәхмәт сүзләрне барлык әйбергә өйрәтеп, дөрес сүзләрне куеп, тавышны куеп һәм инде аларны төшереп баручы Тормыш юлларын күрсәтүче Ильвир Рустамовна һәм Илшат Хадисовичка зур рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Заман видеостудиясен техник яктан баетып торырга, ниндидер яңа мөмкинлекләр тудырырга кем ярдәм итә? Әлбәттә инде, ул безнең гимназиябезнең җитәкчелеге һәрвакыт безнең видеостудияне алар Техник яктан да баеталар. Елдан-ел техник база да яңара безнең. Әйтергә кирәк инде, без бер конкурста катнашып, мәсәлән, акча атабыз икән, мәсәлән, сәйярдә откан акчага без башта балаларга төшерергә җиңел булсын өчен кечкенә камера алдык. Аннары соң инде гимназия җитәкчелеге олырак камера безгә алдылар. Шулай ук процесторлар, мониторлар, нәрсә белән менә балалар эшли, алар әлдән-әле яңартылып тора.